جاران لەم ڤیدیۆیەدا چۆنێتی بۆ نمونە ئێمە چەند نێتۆرکێکمان هەبێ بۆ نمونە پەیمانگاکەمان کە پەیمانگای ڕانیە ناحکومیە لەگەڵ پەیمانگای ڕانیە بێکۆ دەبەستینەوە لە ڕێگەی نێتۆرکەوە ئێمە بۆ نمونە ئەمە ڕاوتەرێکمانێ فۆر ئەگزامپل ئەمە بۆ پەیمانگای خۆمان و پەیمانگای حکومیەکە ئەمەشیان بۆ منە بۆ هەر شوێنێکی تر بێت لە هەر دایرەیەک بێت ئێمە دەمان هەوێت کەواتە ئێمە گە بمان هەوێت چەند

ئەمەشیان هەمان شێوە ڕاوتەرەکە دەکوژێنینەوە و وەکو ڕاوتەری پێشووتر دوو پۆڕتی بۆ زیاد دەکەین ڕاوتەرەکە دواتر پێدەکەینەوە بە هەمان شێوە ڕاوتەری سێمیشیان ئێستا ئێمە ڕاوتەرەکەمان بۆ نمونە ئەو ڕاوتەرە شەش ئەگەر کلیکی ماوسەکە لەسەر ڕاگرن سیر دەکەی دوو پۆرتی پازی سەرنێتی هەیە لەگەڵ چوار پۆرتی سریالی هەیە دەتوانم بۆ نمونە چەند هەتا شەش نێتوڕک بەم ڕاوتەرە کۆنێکت کەی لێرەدا بۆ نمونە ئێستا فۆر ئەگزامپڵ وەکو وتمان پێمان ئێمە بۆ نمونە ئەمە لە ئەو ڕاوتەرەمان لە ئۆفیسەکەمان داناوە لێرە بۆ نمونە سویچێک دادەنێین فۆر ئەگزامپڵ لە ئۆفیسەوە دەبین بۆ لابێک ئەم لابە سویچێک دادەنێین بە هەمان شێوە لابەکەمان لابی سیسکۆیەکەوە تا پێویستمان بە کۆمپیوتەرێکە وەکو سێرڤەر کۆنتڕۆڵی چ بکا کۆنتڕۆڵی لابەکە بکا کەواتە بۆ نمونە بتەوێ بەرنامەیە دابەزێنی یان ئایپی بە کۆمپتەرەکان بدەی پێویستە بە کۆمپتەرێکە کە تایبەتمەندی جیاوازی هەبێ لێرەدا بۆ نمونە لەو لابماندا هەر وەکو تێستێک دوو کۆمپتەر دادنێ بۆ ئەوەی چ بکە بۆ ئەوەی بە سویچەکەی کۆنێکتکەین ئەگەر چەند کۆمپتەرێک تریش بێ بە هەمان شێوەیە هیچ جیاوازێکی نییە لێرە ئێمە ئەمە دوو کۆمپیوتەر بۆی هەموو نێتۆرکەکە بێکەوە بەستینەوە بۆ نمونە ئەمە ڕاپتەرەکان بێکەوە دەبەستینەوە بەم شێوەیە ئەمەشیان لێرە ئێستا لێرەدا بۆ منە ئەکسس پوینتێک لێرە دادنێ بۆ منە وەکو بۆ منە پەیمانگاکەی ئەوان چیان هەیە جیاوازێکیان هەیە لە لابەکان کە وەکو وایەرلێس وایە ئەمە وایەرلێس ئەکسس پۆینت توانای پەخشکردنی وای فای هەیە دەبێ ئەو کۆمپیوتەرانەی کە پێوە کۆنێکت دەبن دەبێ چیان هەبێ وای فایان هەبێ لەو شێوەیە بۆ من دوو کۆمپیوتەر دادنێن ئەگەر سێ و چواریش بێ بە هەمان شێوە ئێستا ئێمە چ دەکەین بۆ نمونە وەکو ڕوونکردنەوەیەک ئاپیەکان دەنووسین بۆ نە 1992 268 دۆت یەک یەک ئەم ڕاوتەرە ئەم پۆرتی فازی سەرنجی سفر سفرە سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت یەک عەفوەن دوو یەکە ئەمەشیان بە هەمان شێوە سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت دەبێت هەمان ڕەنجی نێتوەرک دابێت بەڵام چی ئایپەکەی لە بوار ئەمە کە سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت سێ چەند یەک؟ ئەمە لێرەدا سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چوار یەک ئەمەشیان بە هەمان شێوە هەپی سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت یەک عەفوەن چوار دوویە لێرە بۆم نەگەر نێتوەرک کەمامەی دواتر بۆی زیاد دەکەین بە هەمان شێوە ئێستا ئێمە بۆ نمونە چەند نێتۆرکمان هەیە، چەند ئەوەمان هەیە ئێستا لێرەدا بۆ نموونە بەو شێوەیە، هەروەها بۆ نموونە ئەکسس پۆینتێکی ترمان هەیە بۆ نموونە لە پەیمانگەکەمان لابێکمان هەیە بە ناوی لابەکەمان چیە و کۆمپیوتەرەکە وای فایان هەیە کەواتە ئەکسس پۆینتێکیش لێرە دادەنێین بەو شێوەیە ئێستا ئێستا ئێمە دەتوانین چ بکەین ئای پی بە کۆمپیوتەرەکان بدەین و هەروەها ڕاوتەرەکان یەکەمیان بۆمن ئەو ڕاوتەرە ئەو ئای پیەمان نوسیوە کەواتە کلیک لەسەر دەکەین بەڵام پێش ئەوەی کلیک لەسەر کەین لێ ماوسەکە ڕادەگرین بزانین بزانین ئێف ئەی سفر ئەمە ئێف ئەی سفر سفر ئەگە سەیریکەن ئەمەشیان سریالی چەندە سفر سفر کە سریالی سفر سفر سفرە کەواتە ئێف ئەی سفر سفر دێنە بەشی کۆنفیگەر لە بەشی فازی سەرنێت کە بە ئەمەیان بوو گە سەیر کەی سەوز بوو بەم شێوەیە ئای پێکە پێ دێن سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چەند یەک یەک لێردا بەم شێوەیە هەروها ئەگە بیرتان ئێمە چەند بوو سریاڵی سفر سفر کە سێ سفر بوو لێرە پۆرتەکە ئۆن دەکەین بەڵام سەوز نەبووە لەبەر ئەوەی دەبێت لایەکی تریشی بە هەمان شێوە ئۆنکەی چەند بوو ئای پی سەد و نەوەد و دوو سەد و شەست و هەشت دۆت دوو یەک بوو کە کلیکی لەسەر بکەین ئا مەبەستمان ئێرە بوو کە ئەم ئایپیە بە سریاڵی سفر سفرمان دا ئەمە ئەم ڕاوتەرە بەو شێوەیە ئەو ڕاوتەرە بە هەمان شێوە سێ پۆرتی هەیە سریاڵی سفر سفر دوو و دووی پێ بدەین فازی سەر نێتی سفر سفر سێ یەکی پێ بدەین هەروەها سریاڵی سفر سفر یەکیش چوار یەکی پێ دەین کەواتە سێ ئایپی بەم ڕاوتەرە دەدەین چونکە بۆ سێ نێتوەڕک یەکەمیان پێیەکەی سەفەر سەفەر کەمە عوسمان ئێرە بوو چەند بوو پۆرتەکە ئەوەندە کەی نەگە سەیر کەی ئەوەم بوو چی پێ دێ سەد و نەوەت و دوو دۆت سەد و شاست و هەشت دۆت سێ دۆت یەک ئەمە ئەو سریالی سەفەر سەفەر چەندە دوو دوێ بە هەمان شێوەگە سەیرکەی هە ئەوەمان کرد هەتووشیان سەوز بن ناکرێت تریش بەڵام چیمەوە ئایپێکەی ماوە سەد و نەوەد و دوو هەزار سەد و شەست و هەشت دۆت چەند دوو دوو ئەمەشیان هەروەها چیمان هەیە سریالی سفر سفر یەک کە لێرە سریالی سفر سفر یەک مان هەیە پۆرتەکە ئۆن دەکەین بەڵام ئایپی چەند پێ دەین سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چوار یەک، ئەم ڕاوکەرەش بە هەمان شێوە کۆتاییان پێهات. ئا لێرەدا، لێرەدا تەنها چیمان هەیە؟ تەنها یەک پۆرتمان هەیە بۆ ڕاوکەرە کە سریاڵی سفر، سفر، سفرە. کە کلیکی لەسەر دەکەین، دێین بۆ بەشی کۆنفیگەر، لێرە سریاڵی سفر، سفر لە بیرت نەچێ، بەم شێوەیە. کەواتە سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چەند؟ چوار دوو. کە سەیر کە ئۆنمان کرد هەردووکیان سەوز بوون ئێستا ئایپی مان بەڕاوتەرە کران دا لێرەدا چی ماوە بۆ نمونە لەم نێتۆرکەدا کە وتمان بۆ نمونە لاڤێکە ئەم کۆمپتەرە دەبێ بە شێوەی چی بە شێوەی ستاتیک ئایپی پێ بدەین سێرڤەرەکەمان مەبەستمانە کە سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چەند یەک هان دەبێت هەمان ڕێنجی ئەوە بێت ئەو کۆمپیوتەرانەی لێرە دان هەر دیڤایسێک لێرە دابێت دەبێت پرسیار دەبێت هەمان نێتوۆرک دەبێت بەڵام ئەو یەک یەکی گرتووە ئەمە دەبێتە یەک دوو کەواتە دێین کلیکی لەسەر دەکەین ئەمە بۆ ئەو سێرڤەرەکەمانە کلیکی لەسەر دەکەین بە شێوەیەکی ستاتیک ئای پی پێ بدەین دێینە دێسکتۆپ ئای پی کۆنفیگەر چەند سەد و نەوەد و دوو سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چەند یەک دوو بە هەمان شێوە بۆ نمونە دەبێت بەڵام گێتوەیەکی پێ بدەین کە ئای پی ڕاوتەرەکەمانە کەواتە هەموو ڕاوتەرێک سەد و نەوەد و دوو سەد و شەست و هەشت هەشت چەند یەک یەک دەبێت گێتوەیتەکەی ئای پی ڕاوتەرەکە بنووسین

کۆنفیگەرە بەڵام لای من دی ئێس سی پی لە سێرڤایسە ئێرر دی ئێس سی پی بۆخۆی چیە ئۆفە کەواتە ئێمە دەبێت چی لێکەین ئۆنی کەین لە دیفڵ گەیتوەیتەکە چی پێ دەین ئای پی ڕاوتەرەکە دەنوسین کە سەد و نۆد دوو سەد و شەست و هەشت دۆت یەک یەکە دی ئێن ئێسەکە دەتوانی دیارە دی ئێن ئێسمان ئەکتیڤ نیە کەواتە هیچ نامانەوێت هەروە ئەو کۆمپیوتەرانە لەر چەند دەورەس پێکا بۆ نەمە دەڵم لە ژمارە دەوە کامانە تەواو کرد سێڤی لێ دێ و سەیرەکەی کۆمپیوتەرەکان دیسیپما ئۆن دپکەس ئەم کۆمپیوتەرە کەواتە هەر کاتێ هاتین ئایپی کۆنفیگەر دیسیپی مان ئەکتیڤ کرد دەبێ ئایپی ڕاستەوخۆ کە چەندی وەرگرت دە وەرگرت بەم شێوەیە کۆمپیوتەرەکەی تریش هەمان شێوەیە دێینە دێسکتۆپ ئایپی کۆنفیگەر DHCP ئۆن دەکەین دەبێ یانزە بێ کەواتە یانزەی پێدا هەر کۆمپیوتەرێش کە لێرەدا بێ دیسیپی ئۆن دەکەین ڕاستەخۆ ئایپی وەردەگرێت ئەم دیڤایزەمان داناوە وەکو بۆ لابێکی تر، بۆ نمونە لابی شەشەوە بیبەینە لابی پێنج، کەواتە لە ڕێگەی کێبڵە و ئەکسس پۆینتە دەبێ ئەو کۆمپیوتەرانەی کە لێرەدان وای فایان هەبێ بە هەمان شێوە بۆ منە کۆمپیوتەرێک دێنی ئێرە ئەم کۆمپ ئەو دیڤا ئەو وایەرلێس دیڤایزە کۆنفیگەری دەکەین چۆن بۆ نمونە پا دێین بۆ نمونە ناوەکەی دیفۆڵتە بۆ نمونە دەنوسین ئێڵ.

دواتر کاتایسا و وایرلێس هەیە بەڵام دەبێت پاسۆردی ها ئەم دیڤایس ئەو لای چوو یەکسەر ڕاستەخۆ بە دیڤایزی ی ترەوە کۆنێکت بێ بەڵام ئێمە دەمانهەوێت با کام دیڤایزەوە بەو دیڤایزەوە کۆنێکت بێ کە چیە کە لەو لا بەمان داناوە کەواتە چاوەڕێ دەکەین ها لا دوو دانهێنە دیفۆڵتەکە ئەمەی ئەو لایە لابەکەش ئەمە ئانە کەواتە لا بەکە کلیکی لەسەر دەکەین بەو شێوەیە ها سلێکتی کەین. چونکە ئەوە کۆنێکتی تر ئەوە بووە کەواتە بەو شێوەیە لابەکە کۆن لێرە پاسۆردەکەی لێ دەی ڕانیە بڵم لاب لاب بوو یەک دوو سێ چوار پێنج شەش کۆنێکت پاسێکی ڕاستەخۆ گۆڕا بۆ لە کوێ کۆنێکت بوو ئێستاکە ئەگەر لابەکەەوە کۆنێکت بوو کە لابەک پاسۆردەکەمان لێرە لێرە دیڤایزێکی کە مانێتهۆرک مانێ بۆ ئەو دوو کۆمپتەرە دامانەوە بەم ئەو کۆمپتەرە دەیکەینە وای فای کە لاپتۆپێکە دەیکوژێنینەوە پۆرتەکە لادەبەین ئەم پۆرتە دەبەستین دواتر پێی دەکەینەوە بە هەمان شێوە ڕاستەخۆ کۆنێکتی دەبێت ڕاستەخۆ چونکە پاسۆری لەسەر نیە ئەم دیڤایزە دواتر لێرە کۆمپتەرەکەی تریش بە هەمان شێوە دێین دەیکوژێنینەوە پۆرتەکە لادەبەین ئەم پۆرتە دەبەینە جێگای ئەو دواتر چ لێ دەکەین پێی دەکەینەوە بەو شێوەیە ئەم کۆمپیوتەرەش بۆ منە ئەمەش کۆننێکتیڤ بەڵام ئەو ئەوە بۆ منە پاسوۆردی بۆ دادەنێین دەچینە پۆرتی یەک دیفۆڵتەکە بۆ من دەنووسین ئار ناوی ئەو جلی ئاکسس پۆینتە ناوی ئارە ئار چەند یەک دوو سێ چوار پێنج شەش بانگ بە تەحەول دێ کەواتە یەک سێ چوار پێنج شەش حەوت ئێسا ئەو کۆمپیوتەرانە کۆنێکتەکە نەما دەمانەوێ کۆنێکتی دیڤایزە بین کە ناوی ئاڕ بوو دێنێ دیسکتۆپ ئای پی کۆنفیگەر دێنە کۆنفیگەر لێرە چمان هەیە چاوەڕێی دەکەین کە دوو جیهازمان هەیە بەڵام ئێمە کۆنێکتی کامە دەبین کۆنێکتی ئاڕەکە دەبین دەنووسین ئاڕ یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت کە پاسوەردی ئەم دیڤایزە بوو ڕاستە خۆ ئێستا کۆنێکتی دەبێ چاوەڕێ بکەین چاوەڕێ بکەین بۆ نام کۆمپیوتەرەش بە هەمان شێوە بە هەمان شێوە کۆمپیوتەرەکەمان پێ کردوتەوە دێسکتۆپ ئای پی کۆنفیگەر دێسکتۆپ چاوەڕێ بکەین ئابوو کەواتە پاسوەردەکەی ئابوو یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت بوو ئێستا دەبێت کۆنێکتیڤ بێ ئەم دیڤایزە بەڵام سەیری پاسۆردەکە بۆ کۆنێکت نابن با سەیری پاسۆردەکە بکەینەوە ئار یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت تەواوە بەڵام ئەم دیڤایزە ئەفۆن کۆنێکت

کۆنێکت و ئێستا هەردووکیان کۆنێکتن ئێستا ئەمە نێتۆرکێک بوو کە پێکاتوو لە چەند ڕاوتەرێک لە نێتۆرکێک کە چەند ڕاوتەرێکی لێ ئەم ئێستا بەس ئەوەی کە ماوە بۆ نمونە چیمان ماوە بۆ نمونە ئێستا نامەیەک بۆ نمونە مەسجێک پینگێک لە ئەم کۆمپیوتەرەوە بۆ ئێرە دەبێت هەبێت سەکسیسفۆڵە بەڵام بۆ منە لەو لێرەوە بۆ ئێرە نییە هەم پرۆگرێس هەروەها لەو کۆمپیوتەرەوە بۆ ئەو کۆمپتەرە نیە کەواتە چ دەکەین ئێمە دەچین چ دەکەین را راوتینگمان ماوە دەبێت هەر راوتەرێک چەند نێتۆرکیە دەبێت پێوەی بناسێنین کەواتە ئەم راوتەرە یەکەمیان چەند نێتۆرکیە دوو دانەی هەیە کلیکی لەسەر دەکەین دێین بۆ بەشی بەشێوەی داینەمیک راوتینگ دەکەین کەواتە لێرە دەنوسین سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چەند یەک

ئەمان سێ دانەی هەیە دوو دووی هەیە سێ یەکی هەیە لەگەڵ چواری هەیە کەواتە سێ نێتۆرکی هەیە کەواتە دەچینە ڕیپ بەو شێوەیە دەچینە ڕیپ یەکەمیان سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت دوو سفر بەو شێوەیە ئەمی تریان سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت سێ قسەکەر، کەواتە یەک دانەی تر ماوە کە نێتوەڕکی چوارەکەیە، شەست و هەشت دۆت چوار دۆت سفر، کەواتە ئەمەشیانە و ئێستا ئەمە هەر سێک نێتوەڕکەمان پێ بناسە، ئەمەشیان بە هەمان شێوە یەک نێتوەڕکێک کە چوار سفرە، دێینە داینەمیک بە شێوەی داینەمیک، سەد و نەوەد و دوو دۆت سەد و شەست و هەشت دۆت چوار سفر واتە ئەگەر نێتوەرکی تریشمان هەبا بۆ نهێرە هەمان پان پێوان کۆنێکت دەکرد ئێستا مەسیجەک دەبێ هەبێت لە ئەم ڕاوتەرەوە بۆ ئەم ڕاوتەرە سەکسیسفوڵ تەواوە لە ئەم ڕاوتەرەوە بۆ ئەو کۆمپیوتەرە پاکەتی یەکەم لۆس بوو ڕەنگە سەیری ئەمە بنێرین سەکسیسفوڵە کەواتە دروستە ئەمە چی ئەمە بابەتی ئێوە ئەگەر بۆ من لێرە کۆمپیوتەرێکی تر زیاد بکەی بە هەمان شێوە تەنها جێسی پێک ئۆن دەکەی لێرە بۆ منە یەکەی وایرلس کۆمپیوتەرێک و بە هەمن ئەو ئەکسس پۆینتە بۆ نەکردی.